Hindistanyň paýtagty ýer şahyryna gelmäge salam dostlar. Bu gün ýene gyzykly bir gezelenç wideosy bilen garşyňyzda. Arkamda şu wagt prezident Hausa. Gideliň. Ärler bolsa bäsbit gapdaly Ministrler kabineti diýer şäherinde Ministrler kabineti bärik girmek üçin ilki barlag geçmeli. Şa içine girdik. Bäri bolsa bu gapdaldan. Garaşy bu gapdala Ministrler kabineti. Bu gapdala Ministrler kabineti. Bärde ministriň maşyny Biziňki ýaly bet maşynda. Ine şulam ministriň maşyny. Ine bulam baýdak bar özünde. Ministriň maşyny. Hä şu döwlet işgär diýip ýazylgydyrda. Bula ene men hiç ýerinde bilsem ýa dahylym ýok zadym ýok. Ýene-de ýygnak geçirilen ýer ekeni irki döwürde olam. Bu gapdalam şeýle garşylykly. Iki tarapam şowurdan gyzygyna eýle. Amessa hakyky ministriň maşyny gorkazaýdym-da. Hemme ministrler üýşüp dur aýdýan. Soň bärde ýygnak gitip dur şu wagtda. Hakyky şu adam ulanýarlar bärde. Ne bärde? Bu beawalam bir ýeri gelipdir, kim gelen bilemok. Türkmenden koma. Türkmeniň pasoly gelen bilen boldy. Hädiňe şonda beawa diýişdim. Eşitmişim boýunça.

Ne bardy mentler garaşypdym. Bär bolsa mejlisler geçirilen yer ministrler kabineti. Bu gapdalam şo ýygnak geçirilen yer ministrler kabineti. Şo gadymky döwürden bäri gelýän däpler bar. Täze gurdulanoklar da şo irki döwürdäkini ulanyp ýörler. Ol kellesini oňýarlyk

Ýöne giden maşyn bularyň hemmesi possollar, ministrler, hemmesi gelende bärisine. Maşallah ýa bak. İçine girip bolýan diýip ben soradım ahranniklerden. Garşy gadagan diýýär. Diňe

Başga ýere zat ýok. Näme Dell şäherinde iň owadan görläýjek ýerleriň biri. Owadan ýer. Maňa interesno şu şu döwürden bäri näme üçin indi ýene şu tan ýöne içiniň zatlaram öňki döwrüň zatlaryda içi üýtgedilen çyralary zatlary hemme zady üýtgeşik içiniň bilen. Bärde-de gaty gowy ötüp gorýarlar-la. Maşynlary zigzag edip geçirýärler. Birinjilik bilen-ä bärden geçmek aňsat-da, bärde stali atdylar. Hemmesiniň elinde awtomat-da. Bir şunda hemmesini barlap geçirýärler, nirä barýaň, näme edýäň, kim sen, eýle, beýle, bärden geçen şol. Beýlede-de zigzag adamlar. Ine, bärde rikşalar garaşypdyr.

Arkanji Inze Geýta, Indisk Warota. Bul Birinji Dünýä urşundan soň gurulýan. Iňlisler bilen Owgan uruşa şondan soň şo ölen Iňlisleriň adyndan urşan Hindliler bar hem şolaryň ölenligi barada ýadygärlik gurulýada. Şonda ine şu arkamdaky neme şo daşyň ýüzünde togsan müň sanak eskeriň ady ýazylypdyr. Şo urşa gatnaşan togsan müň eskeriň Ölen, urşda ölen togsan müň esgeriň ady ýazylypdyr ýüzüne lan. Nauşnik dakdym sähel sesim gowy eşdilsin diýip arkamda giden maşyndan sesi emma adamlaň sesi ägilki wideolarymda-da kän sesim gowy eşdilmändir-de şonuň üçin nauşnik dakaýyn diýdim. Bu günki wideonyň soňuna geldik. Göwnüňizden turandyr diýip umyt edýän.